Tun kan thlir mek hi Pilal hming thangi pi hmingi then tlang khaw tana thahnem ngai em em thin mai a hnam lam ani em aw hei ih eng nge ni kha ih aw culture maw hnam hnam culture lampang tui em em mai a nia in tha deuh mai te hian hei ih an han sa a an lawmpui awm em em mai a hei a tu ten-- rawng an hnawih mek a a bi lo hawi teh umm puii rawng in hnawih ami aw hei ti hian a pi zing karah a ṭul ang angin an pui bawm a rawng an hnawih mek a ni. Hei pi hming hi kawm te pawh hi chak awm ka tia umm then tlang tan a umm a thahnem ngaih na a uai em e ang pawn a ropui khawp mai eh phah ang tawk tawk ah eh hei kan culture -- Mizo culture vawn nun na tur atan hianin hnam lam ang chi te then tlangah hian a rawn buatsaih thin a umm Aizawlah mi thiam zawk te eh ti khanin a lo zawng a eh hlawh pawh beisei lovin eh a hlawkna pawh beisei miah lovin then tlang tan hianin a uaime ang pawn hma a la nasa em em thin a ni tihian in tha deuh mai. An han sa mek a, hau tak ve khawp mai an nih tan chuanin thawk tu awm ta lo chu sum bel mawlh mawlh ngai bawk nen an dinhmun hi a buaithlak ve viau a ni. Sum hmanna tur hlir mai a ni a. Tihian hei a chhung a pawn lam chu an peih an pum tawh a hei kawngkhar te umm kawngkhar te vua chhuat te ehh han plaster te la ngai a han chul mam te an in hi a nuam dawn khawp mai hei bathroom tur a nia tian saw loh khi lai khi-- tap chhak ei rawn bawlna tur a nia chuan he lam hi sitting room chuan he lam hi bedroom tur a nia chuan inchung kai chhoh na tur te hian lawn chhoh na tur a awm bawk a kai chho chin ang. aw an in hi nuam khawp mai ti hian umm field field te pawh a lang thei a an in hun hmai a rem a a nuam tak zet zet a ni ihh tikhuan zing kar pawh sawi lovin anmahni buai buai hian an buai map map mai a. Tihianin Pathian malsawmna kan ti ang chu, in tha tak mai, building tha tak mai an han khawr pawm thei tur hi eh an lawmpuih awm tak zet zet a ni. Ih amah biang biakna te ih han neih teng te pawh kan han duh dawn a, min lo thlir zel dawn nia. Ka nu hming Chibei a hmasa in. Aw Chibei le. Hei tukin zingah a tawn hriat chanel atangin in leh lo te in sak thar te ka han hmu a, a lawm awm hle mai a, in tha deuh mai nei dawn a, hemi tan hian a hmain la nasa khawp mai. In tha in han nei dawn a eng nge ni? Tunah hian i rilrua awm ber lian ber kha hmasa in min han hrilh la tha lo maw? E, he kan in hi Lalpa khawngaihna zar a, mite min tanpuina leh sorkar in insakna tur min rawn pek te belhchah a hetianga In nei kan ni a, he in hi Lalpa chenna tlak in leh a chhunga cheng te rilru thianghlim neih hi ka duh ber a ni. Umm e, a ropui e. Chuanin a nih leh e, hei Thentlang khaw tan hianin mi hlu tak mai, mi tangkai tak mai ni a, e Mizo culture vawn nunna tura tan hianin, I art and culture lam panga kan mithiam te pawh i then tlangah te vawi tam i rawn hruai chho thin a. Chutah chuanin umm he khawtlang tana i contribution hi a ropui em em mai a. Hnam lam hi eng i tui ve reng reng nge ni? Ih min han hrilh thei maw? Ka tui na tak a nia i vawi tuna in kum sumsa rih kan ni tawh a, vawi ni thleng hian naupang te te hei primary, government primary, government middle te in eng nge maw te te ang hi chu mi han la sawm ve zel a tin day yma MHEP tiang ang ah te pawh Hian mi hian a stawm a, mahse keimah kan lo upa tawh a, hei han lam nghawng nghawng te chu ka in chit tawh lo ta, maherawh chu an tih dik loh te lo hrilh fiah tur chuan dam taka ka awm chuan ka la tling tawp ka in ti. Umm, e tunah khan nia, i kum te kha in sawi zuai a kum sawm sarih Kum eng zah nge tih kha? Kum sawmsarih la. E, khei kum sawmsarih ah chuan ila nula hle mai a. E, ila nula lutuk i hmel hmu te pawh la nuam chuan Uaime kha a insawi lang zuai a. Uaime ah hian i tui ve khawp in ka lo hria a. E, life member te kha in hial lo maw Uaime ah? chuan ih vawiin ni thleng hian a uai em e hi chu ka nu leh ka pa dik tak ka mamawh tel reng an ni tin hei khawtlang khawtlang ah ih uai em e hna tlang nei se ih ka tam phawt hi chuan biak ka ti ai a nih loh pawn keimah pawh hian ka chhuak ve hrim hrim kan thawh kan va thawh hi chu a tam hle mai lo va. Aw aw a nih chu. He pi hmingi hi nuteima deuh mai a nia ah rilru thluak pawh hmang thiam deuh mai a ni. Tichuanin han zawt leh zel ta che ila eh Mizo culture chungchang kha tihian vawi eng zan nge then tlangah hian eh hnam lam ang chi te in rawn buatsaih tawh ah tu tute nge eh khami hnam lam zirtir tur khan. I nun hruai a tih te kha hriat a va chak awm ve. A kum zat hi chu ka sawi thei tawh lo mahse hei art and culture lamah hian eng nge thei tawk in ih a chhiat hian ka va tui tla ve a ni chu chu hei. Rest zawng zawng te kan veng hi kal ah a bul ber ah chuan kan culture leh kan hristian na hi a inzawm tlat a, kan hristian na hi culture a ni tlat, kan culture hi hristian na a ni bawk, chuvangin mahse helai ah chuan hnam lam te kan han zir tir nawk. Nawk a, keimahin ka ti thei lo va, musician a ngai a, lam zirtir a ngai a, hmeichhia leh mipa an ngai a, chuvang chuan keimahin pali, pahnih, pathum ka ni theih lo avangin khulaiah a rawn kal char atang pawh hian mi ka dil chhuak tam tawh a, hmanah pawh khan Pu Laitanga director lai khanin ih bus ka dil tawp mai ni, chuan min han detail ve tawp mai ni, chuan mi sawmthum. Aden, Aden kal char zir lai min pe tawp a, ka hruai chho va, chung lai chuan ke a kal a la nia, chhun za pa va lo chho a, nai ruai in e a ten min lo hma ta khan, thuam hnawh zawng zawng, ei hmar a kawr chei, kawr chei, puan chei, ngo te kher, puan dum khang zawng zawng kha an in hming kim theuh tur kha. Kan hnawh bawk a ni. Chung chu mimal inah a seng luh sem lo va, hall ah, dar pawngni hall ah kan dah a, chuan kan thalai mipa ten an riahpui ta a, a bo thlaute kan hlau a, sawrkar tan nih avangin. Chuan hei Vawi thum, vawi thum, vawi li hi ka hruai chho tawh a ni. Chuan mahse an han zir hluai a kan tha lai ten. Mahse kan hawn atanga rei lo teah a mit leh a, kan kal leh a. Chuan an han ti leh hluai a, a mit leh a tunah hian kha culture kha chu a thi tawp ka ti mai a. Hei enge? Tuna kan yma day ah oh kan yma jubilee te kha mi van nei ni ka ti a, khang kha hmu zo lo an tam lutuk ih mi van nei tuna kum sawm kum sawm thum hian jubilee an ang tawh dawn lo damrei nghah thil a ni van nei ni van nei te ni ka ti a, theih tawka culture nen a nih lo pawn zan ah ih rah Eng e Rama thianghlim kan pi punun hlui phang teng te kha han ti ila kan duh tehlul nen ah nang erawh chu phang kha ti lovin hian heng ho a liam vung vung mai dawn ka ti a, pawi ta si a aw ih pawi hi ka ti ang reng lutuk a mahse hotu te thu thu a ni a, hotu te. Thu awi tur tih Bible ah kan hmu a, thu awih takin kan kal a ni mai a. Amaherawh chu van nei te ni hi kan hmaih ṭhelh tam hi ka ti ang maw? Kan hmaan laia Snan Khatukua Sawm Sarih pathum hi Thengtlanga ka awm kum a ni a. Chung sarih thum, sarih li, sarih nga chhoh ah te zawng zawng ah chuan, aw, chungah chuan. Tui um phurin zingtui kan chuh thin a ni. Chumi zawhah buh kan beng awl awl a. Khangte kha tui um phur lai lem te khangte kha hetah poster ah han tar se kan veng bo bik Pi Siamhnu ni te kan tawng huat thu suh ah Ma Thana te ang te kha an thlalak ang te khangte kha lian pui pui te an han tar se la kan mihlui kal hmasa tawh te.

Hi an sawi lang ni se la, chuanin in hi ti hian sawi leh thin ila, engtik vel ngin han luah luh thei ang aw nghah hlelawm tawh viau lo maw? Ai hei hi a harsa khawp mai a, keini ang tan chuan hei pawh hi kan Eh nei bak bak eh dawra te engkim a baiin tin motor motor raivar zawng zawng hi an fel ka ti a kan veng hi eh a tihian a tul chu min tihsak lawm min phurhsak lawp lawp zel a eh marawh chu tunah hian kan luah theih lohna ber hi chu a chhuat hi a chhuat hi cement balu rawra a la ngai si a. Kan hmu tan ber mai chu a lo ni ta a ni. Ih pawisa awm tawh si lo a tih dan kawng chu har tak tak hawk mai a. Aa, a hausak ren rual lo anih kha. Pathian zara a dam han haw ila, a la pum em em ang, chhuat mam tha tak mai te pawh.

Hi kan han sawi ni se la mah kan hriat theihna tur atan Mizoramah hian film ti hmasawntu ti changkangtu te zingah a fapa Zaua hi a tel a, kan chhuang em em a ni a fapa Zaua pawh tih kha kan han sawi lang tel duh a ni. Kan lawm e aw pi hming. He kan lawm e.